L-Evanġelju ta' Sidna Ġesù Kristu skont San Ġwann, Kap. 6. Wara dan, Ġesù telaq lejn in-naħa l-oħra tal-baħar tal-Galilija jew ta' Tiberija. Ħafna nies marru warajh għax raw is-sinjali li kien jagħmel bil-fejqan tal-morda. Ġesù tela' lejn l-għoljiet u qagħad hemm bilqiegħda mad-dixxipli tiegħu. Kien qrib l-Għid, il-festa tal-Lhud. Ġesù refa' għajnejh, lemaħ kotra ta' nies ġej għalih u qal lil Filippu, Mnejn nixtru l-ħobż biex dawn ikollhom x'jieklu? Dan qalulu biex jippruvah, għaliex hu kien jaf x'sejjer jagħmel. Filippu wieġbu, 200 dinar ħobż ma jkunux biżżejjed għalihom biex kull wieħed minnhom jieħu xi ftit? Wieħed mid-dixxipli tiegħu, Indri, hu Xmun Pietru qallu, Hawn tfajjel li għandu ħames ħobżiet tax-xgħir u żewġ ħutiet żgħar. Imma dawn x'inhuma għal daqshekk nies? Qegħdu n-nies bil-qiegħda, qal Ġesù, Dik in-naħa kien hemm ħafna ħaxix. Għalhekk in-nies, xi ħames telef raġel, qagħdu bil-qiegħda. Ġesù ħa l-ħobżiet, ratt il-ħajr u qassamhom lil dawk li kienu bil-qiegħda. Hekk ukoll għamel bil-ħut. U kulħadd ħa kemm ried. Meta xebgħu Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu, Iġbru l-loqom li baqa', biex xejn ma jinħela. Marru jiġbruhom u mlew tnax-il qoffa bil-loqom li kien fadlilhom in-nies mill-ħames ħobżiet tax-xgħir wara li kienu kielu. Għalhekk dawn in-nies meta raw dan is-sinjal li għamel Ġesù qalu, Dan hu tassew il-profeta li għandu jiġi fid-dinja. Imma Ġesù meta ntebaħ li kienu ġejjin biex jaħduh bil-fors ħalli jagħmluh sultan, raġa' warrab waħdu lejn l-għoljiet. X'ħin sar fil-għaxija, id-dixxipli tiegħu niżlu ħdejn il-baħar, rikbu dgħajsa u ġibdu għax-xatt l-ieħor tal-baħar lejn Kafarnawm. Kien ġa dalam u Ġesù kien għadu ma ġiex jilħaqhom. Il-baħar kien qam sewwa għax kien qiegħed jonfoħ riħ qawwi. Mela wara li kienu qatfu xi 25 jew 30 stadju, raw lil Ġesù miexi fuq il-baħar riesaq lejn id-dgħajsa u beżgħu. Immu qalilhom, Jiena hu, la tibżgħux! Għalhekk riedu jtellgħuh fuq id-dgħajsa. Iżda minnu fih, id-dgħajsa messet l-art fejn kienu sejrin. L-għada, in-nies, illi kienu għadhom in-naħa l-oħra tal-baħar, raw li hemmhekk ma kienx hemm ħlief dgħajsa waħda u li Ġesù ma kienx tela' fiha mad-dixxipli tiegħu, imma li d-dixxipli kienu marru weħidhom. Mela waslu xi dgħajjes oħra minn Tiberija qrib fejn kienu kielu l-ħobż wara li l-Mulej kien radd il-ħajr. Iżda n-nies, meta raw li fuqhom la kien hemm Ġesù lanqas id-dixxipli tiegħu, telgħu fuq id-dgħajjes u marru lejn Kafarnawm ifittxu lil Ġesù. U meta sabuh in-naħa l-oħra tal-baħar staqsewh, Rabbi, meta ġejt hawn? Ġesù weġibhom, Tassew, tassew ngħidilkom, intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu sinjali, imma x'kiltu mill-ħobż u xbajtu. Tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem, dak li Bin il-bniedem jagħtikom, għaliex lilu Alla l-Missier immarka bis-siġill tiegħu. Imbagħad staqsewh, X'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri ta' Alla? Weġibhom Ġesù, L-opra ta' Alla hija din, li intom temmnu f'dak li huwa bagħat. Qalulu, X'sinjal se tagħmel biex aħna narawh u nemmnuk? X'sejjer tagħmel? Missirijietna kielu l-manna fid-deżert bħalma hemm miktub, Thom jieklu ħobż mis-sema. Weġibhom Ġesù, Tassew, tassew ngħidilkom, mhux Mosè takom il-ħobż mis-sema, iżda Missieri jagħtikom il-ħobż tassew mis-sema. Għaliex il-ħobż ta' Alla huwa dak li jinżel mis-sema u jagħti l-ħajja lid-dinja. Sinjur, qalulu huma, agħtina dejjem minn dan il-ħobż. Weġibhom Ġesù, Jiena hu l-ħobż tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ, u min jemmen fija ma jkun qatt bil-għatx. Imma jiena ġa għadtilkom li għalkemm rajtuni, m'emmintux. Dawk kollha li jagħtini Missieri jiġu għandi, u min jiġi għandi ma nkeċċihx 'il barra. Għax jiena nżilt mis-sema, mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma r-rieda ta' min bagħatni. Issa r-rieda ta' min bagħatni hija din, li jien ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Din hi ta' bilħaqq ir-rieda ta' Missieri, li kull min jara lill-Iben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-Lhud bdew igergru fuqu għax kien qal jiena hu l-ħobż li niżel mis-sema. U bdew jgħidu, Dan mhuwiex Ġesù bin Ġużeppi, li l-missieru u l-ommu ma nafuhomx? Mela kif qiegħed jgħid jiena nżilt mis-sema? Ġesù weġibhom, Toqgħodux tgorru bejnietkom. Ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-Missier li bagħatni ma jiġbdux lejja u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Hemm miktub fil-profeti, u kulħadd ikun mgħallem minn Alla. Mela kull min jisma' lill-Missier u jitgħallem minnu jiġi għandi. Mhux għax xi ħadd qatt ra lill-Missier ħlief dak li hu minn Alla. Hu dan li ra lill-Missier. Tassew, tassew ngħidilkom, min jemmen għandu l-ħajja ta' dejjem. Jiena hu l-ħobż tal-ħajja. Missirijietkom kielu l-manna fid-deżert u mietu. Dan hu l-ħobż nieżel mis-sema, biex min jiekol minnu ma jmutx. Jiena hu l-ħobż il-ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż, jgħix għal dejjem. U l-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Fuq hekk il-Lhud tlewmu bejniethom u bdew jgħidu, Kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh? Ġesù mela qalilhom, Tassew, tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta' Bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem. U jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa tassew ikel u demmi u tassew xorb. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. bħalma bagħatni l-Missier li hu ħaj, u jiena ngħix b'Missieri, hekk ukoll min jiekol lili, hu wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobż li niżel mis-sema. Mhuwiex bħal dak li kielu missirijietkom u mietu. Min jiekol dan il-ħobż jgħix għal dejjem. Dan qalu huwa u jgħallem fis-sinagoga f'Kafarnawm. Ħafna dixxipli tiegħu meta semgħuh qalu, Iebes dan il-kliem, min jiflaħ jisimgħu. Ġesù ntebaħ waħdu li d-dixxipli tiegħu kienu qegħdin igergru fuq hekk u qalilhom, Dan il-kliem qiegħed ifixkilkom. Mela xi tajdu kieku kellkom taraw lil bin il-bniedem tiela' fejn kien qabel? Hu l-Ispirtu li jagħti l-ħajja. Il-ġisem ma jiswa għal xejn. Il-kliem li jien għadtilkom huwa spirtu u ħajja. Iżda hemm xi wħud fostkom li ma jemmnux. għaliex Ġesù kien jaf sa mill-bidu min kienu dawk li ma emmnux u min kien dak li kellu jittradih, u ssokta jgħidilhom, Kien għalhekk li jien għadtilkom li ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-Missier ma jagħtihx li jiġi. Minn dakinhar bosta mid-dixxipli tiegħu telquh u ma baqgħux imorru warajh. Imbagħad Ġesù qal lit-tnax, Tridux titilqu intom ukoll? Wieġbu Xmun Pietru, Mulej, għand min immorru? Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem u aħna minna u għarafna li jint il-qaddis ta' Alla. Għallilom Ġesu. Mux jien kont li għaziltkom lilkom it-tnax? U madana kollu, wieħed minnkom huwa xitan. Kien qiegħed jgħid għal Ġuda ta' Xmun l-Iskarjota, għax kien hu li kellu jittradih, u wieħed mit-tnax.